Tēnei te mihi atu ki a koutou katoa. E tino haria ana hau ki te, ki te tūtaki, ki te hui tahi tātou i tēnei rā. E tino, tino pai ahau ki tēnei mahi, te kōrero ki te rōpū. Engari, e tautoko ana ki ngā mihi katoa kua mihia, tēnā koe Jamie i tō kōrero, āe, e hare i te i te mea ngāwari engari, ā, e kaha ana hau i runga i ō kōrero. Ko Whakarara te maunga, ko Matauri te moana, ko Te Tāpui te marae, ko Ngāti Kura te hapū, ko Ngāpuhi nui tonu te iwi. He uri ahau nō Te Tai Tokerau e mihi atu ana ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Tēnei, tēnei kōrero, he kōrero poto mō taku mahi a rangahau a Mātenga, arā Marsden. Ā, te, te whakahaeretanga, ā, ka mutu ahau i konei, ka huri ki taku, taku hoa, taku kaiāwhina rangahau a Nōmana, ā muri atu ka, ka hoki mai ahau ki te whakamutu. Next point.
Ā, nō Te Whānau-a-Panui tōku pāpā, ā, nō Ngāti Whātua, nō Ngāti Tūwhare tō tōku māmā. Hoi ano, i tipu ake au ki runga i te waka o Mātaatua, a, ki roto i nga ringaringa o taku nei Apanuitanga. No reira, pene te kōrero. A, ko te kuti, ko te wera, ko te hauā, e hika ma, ko Apanui e! A. E tika ana, me mihi atu ki ngā kaiwhakarite i whakarite tēnei hui, a Jean, nā, nā Tanias e rua, tokorua me kī. Tēnā koutou. Engari, kia mohi mai kau, koutou ko wai koutou, nō reira tēnei te mihi. Ā, he pai ana nei te kōrero, Jamie, Jamie, Jamie, tēnā koe Jamie, nā kōrero katoa. Nō reira, ā, Mai te tīmatanga o tēnei ata tae noa ake ki tēnei wā, ko te tūmanako kei te haere tonu tēnā āhuatanga. Engari, tēnei te mihi atu ki nā kōrero, kaikōrero katoa, e hoa mā, whati te waewae. Nā, Tēnei te mihi atu ki nā, nā Pāpā, ā, tā Tīmoti, rāua ko Te Wharehuia. I maumahara au nō te, tō tātou nei kōrero i te āporonui o te ao, ki, ki Raratonga hoki, e, e hika mā, tēnā kōrua. Ā, ki a koutou katoa, Ā, kua tae mai ki te tautoko tēnei kaupapa tino whakahirahira nei, ā, tēnei te mihi motuhake ki a koutou katoa. Ā, e mōhio mai koutou, ā, ko tēnei rangahau, ā, ko te nuinga, ā, nō Georgina Stewart. Kātahi anō au ka tīmata mai te mahi i tēnei mahi. Nō reira, koinei au e Ka mau mai he, he pānui me kī. Ā, nō reira tēnei te mihi atu ki a koe Georgina. Ā, ka tono mai koe ki ahau hei kaimahi rangahau mō tēnei mahi. Ā, ka taea au anake te kakai i nā kokona o tō rangahau. Ā, nō reira, ā, tēnei anō te mihi. Ā, me mōhio, me mōhio mai, ā, koutou anō, ā, āe, tika, tika ana tana kōrero, ā, he tūmomo, ā, he aha te kupu, ā, tag team me kī, nē. I muri mai o taku nei kōrero, ā, ka tū mai ia anō. Nō reira me tīmata mai. Kei hea te mea? Ā, kei konei.

Kei hea? Na ko te tuhituhi i te reo Māori i na whare wānanga ko te tipu haere tonu. Ka whakarato i na wero nui ki na whare wānanga kato o Aotearoa i na ra te tohu pai runga aku. Kei te whakaatu tenei whakatakotoranga ki te whakaoti i te tuhinga o te tuhinga whakapai i tuhia katotia ai te nuinga ranei i te reo Māori. Ka tīmata mai te wāhanga kōrahi, he rārangi ōna taitara o te reo Māori tuhinga whakapai, me ma, me ngā uiuinga e whā, arā, nā tirohanga ōna tangata paetahi, kaitohutohu, kaiwhakahaere, kaiwhakamātautau hoki. Ko te pou tārāwaho rapunga whakaaro e whakamahi ana i roto i tēnei rangahau, e ahu ana ki ngā mātāpono Māori mō te mātauranga me te rangahau. Ko te Māori, ka whakamana i te reo Māori, te mātauranga, ngā tirohanga me te manawanui ki te nonoketanga a te Māori mō to tātou ake mana motuhake. Ko te whāinga, ko te whakamōhio ina whakautu whai hua o nā whare wānanga ki nā wero e pā ana ki tēnei tono tipu. He kōrero mō te motu nei, mō te āhuatanga o tēnei wā i Aotearoa. Ki tāku, he mana te reo Māori. I mua mai i te taenga mai o nā Pākehā, nā, nā tauiwi ki konei. Hoi anō, ko te kōrero, he reo mana te reo Māori o Aotearoa mai i te tau 1987. E ai ki te kōrero, ko tētahi o nā reo taketake noa ake kua whakawhiwhia ki taua whaimana. He tarai pea ki te mōhio te kanorau mātauranga wētē reo i roto i tō tātou hāpori. A ko te kaupapa here o na whare wānanga e whakaaetia ana mo te tuhi Tuhinga roa me te tuhinga whakapae ki tukuna ki roto i te reo menā ka tukuna he whakaritenga aromatawai tika. Te āhua nei, ko te kaupapa here nei e tautoko ani nā wawata o te Māori me te whakatairanga i te kaupapa. Engari kāore i tautokona e te whakawhanaketanga o nā tuhingaio e pā ana ki te whakaako, te ako Te rangahau hoki i te reo Māori. He torutoru noa iho nā tauira kai roto. Ko nā taunakitanga paki e whakaatu ana ka whakamōreatia nā akōna Māori me ngā kaimahi ngaio e kore te tautoko. Te te puku ake o nga kura reo Maori me te ako a nga kaiako, ka tae mai, ka hoki mai ranei ki te whare wananga ki te whakahaere i te ako o te pae runga ako, a, ki te whai i te huarahi reo Maori pae runga. Na ko te tuhi i te reo Maori te whare wananga kei te nuinga ake o te reo no he whanaketanga whakauaua e kore e taea te whakaiti i te whakamaoritanga noa. Ko te tuhi i te reo Māori i te whare wānanga, ko te āhua o te mahi mātauranga tangata rohenga. E mahi ana i roto i nā rīpa tau ārai iti o waenga o nā ahurea o nā reo me nā mātāpono ngaio. Ā, nō reira, kua oti kē taku nei kōrero, ā, kohatia ki a koe nei.
He paku kupu whakamārama pea he aha te take i hihia hai, i hihia ahau ki te rangahau i tēnei kaupapa. I mua o taku haerenga mai ki te Whare Wānanga he kaiako ahau, he kaiako mō te pūtaiao me te pāngarau. I te tau 93 ahau i tīmata ki te whakaako pūtaiao me te pāngarau i te kura tuarua i te wharekura o Hoani Waititi Marae. Ā, atu i tērā wā, ā, ka tino whakaaro ahau mō ngā uauatanga o te whakamāori i ērā kaupapa ko te pūtaiao, ā, te mea Tino, ā, tino titiro ahau, ā, i roto i aku mahi mō te tākutatanga. Ā muri o tērā ka, ka, ka whakawhiti ahau ki te, ki te whakaako i te whare wānanga, ā, me te haere mai o ngā, o ngā tauire i hiahia ana ki te tuhi, ā, rangahau i roto i te reo. Nō reira, ka whakaaro ahau ki te titiro, ki te, ki te huri i te titiro ki te mahi nei hei kaupapa rangahau mōku. I te tau 15 ahau e tīmata ana ki tēnei mahi rangahau engari kua kua kua pōturi i te i te nuinga o ngā kaupapa kē atu. Hoinu i tēnei wā kua kua mutu te te wāhanga tīmatanga, tēnei te wāhanga kōrero ana tāu i tēnei rā. Nō reira, Tētahi o ngā o ngā mahi rangahau i oti i ahau, te āta titiro ki roto i ngā whare wānanga o ngā ki roto i ngā whare pukapuka o ngā whare wānanga e waru. E pēnei ana te ngā ngā otinga. 18 katoa ngā ngā tuhinga whakapae kua oti te kua oti te tuhi i roto i te reo Māori. Te tuatahi ko tērā ko Tae Arahia Black, ā, he mea katakata nā te mea e mōhio ana ahau kei mua i ahau ētahi o ngā, o ngā kaituhi, o ngā kaiwhakamātautau, o ngā kaitohutohu o ēnei, o ēnei mahi, nō reira, kei te mihi. Ā. E rua o ngā tekau mā waru nei kua tuhia tārua tētahi pukapuka reo Māori tētahi reo Pākehā. Ka kite koutou i ngā nama nei, e waru mai i te i Massey University, e whā mai tēnei o ngā whare wānanga, e whā anō nō nō te whare wānanga o o Tākou, kotahi mai Waikato kotahi mai Victoria. Ka kite koutou ētahi Whare wānanga, kāhore ngā ingoa kei roto i tēnei rārangi. Me te mea nui anō, āe. I kōrero, i tino kōrero ahau ki te, ki te, ā, ki te kaimahi whare pukapuka o te kura, o te Whare Wānanga o Ākarana. Kāore ia te tino pai ki taku pātai mehemea he tuhinga whakapae kua oti i te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau, engari ka huri ia i taea te whakaatu mai i te tahi. Nō reira, tēnei, tēnei te āhua e tika ana tēnei kōrero, ko ēnei anō ngā mea kua oti i tēnei wā Hoi nō, e mōhio ana hau, e mōhio ana tātou, kei te tino mahi ētahi o ngā hoa pēnei i a Rangi Mātāmua kia whakaputa nō wētahi atu i te wā, i ngā tau tata heke mai nei. Koia tērā. Ka huri ahau ki te. ki ngā, ngā uiuitanga kua oti i a, i a māua, me ngā, me ngā otinga ka puta mai, me te mea, me, me ētahi o ngā pātai, he aha ngā rautaki kia āwhina, he aha ngā, he aha ngā taiapa, he aha ngā uauatanga, he aha ngā mea hei whakangāwari i tēnei mahi. He mārama te kite he huarahi ka taea te whai i te whare wānanga kia kia ngāwari kia taea tēnei mahi. Tuatahi me ā tīmata ki Me tīmata ki te, ki te tautoko te kaupapa here ki ngā tukanga, ngā tuhituhinga, ā, kia taea te, te, te whai i tēnei tukanga. Tētahi o ngā tino uauatanga ko te whakamā, ko te whakamātautau ā-waha. He tino, he tino wero tērā mō ngā whare wānanga. Nō reira, he tino motuhake ngā kaiārahi ā, mō te whakamātautau ā-wāhi, ka, ka taea e, e whakaae ana ki te whakamahi, ki te ā, whakahaere i tēnei whakamātautau ā-waha. Anei, anei ētahi o ngā mea hei, hei āwhina, tuatahi ki te whakatū tētahi kaiwhakamāori, i roto i te whakamātautau ā-waha. Tuarua, ki te hoatu he he whakarāpopoto i roto i te reo Pākehā ki te kaiwhakahaere o te whakamātautau ā-waha. I mua, i, i, tu atu o ērā, he āwhina ki te whakaae i ngā tikanga, ki te whakahaere i ngā tikanga pēnei i ngā mihimihi, karakia, whakanoa, ki te whakahaere Māori te whakamātautau ā-waha. E mōhio ana, nā runga i taku rangahau e mōhio ana e ōrite ana te kaupapa here i roto i ngā whare wānanga e waru o te motu. Nō reira ko te tūmanako ā ngā tau e heke mai ana e kitea e kitea te mahi hei tautoko i tērā kaupapa here i roto i ngā ngā whare wānanga katoa. Nā te mea e ka mahara hau i te wā ka ka oti te te tuhinga kairangi o Vinny Olsen Reeder, koia te tuatahi o te Whare Wānanga o Victoria i oti i tēnei tau. Ka pānui i roto i ngā niupepa me ērā momo pāpāho, tino pai kua oti tēnei, engari ko te mea kē, i oti pēhea? Ahakoa kāhore he rautaki, kāhore he āwhina o te whare wānanga, ka oti aha ko te aha. Nō reira he āhua kawa te whakanui. Hei whakamutu, ka titiro ki ngā huarahi hei whakamutu i ēnei mahi rangahau, ngā mahi e tū ana mō te tau kei te heke mai. Tuatahi ki te whakaoti i ngā uiuitanga, tērā pea he Tekau mā rua, tekau mā rima pea katoa e hihi ana ki te whakaoti i roto i ērā wāhanga ko te kaituhi, ko te kaiwhakahaere me ngā kaitohutohu. Tuarua, tēnei whakaahua mō ērā o ngā mea kua oti kē, kua oti kē, Kua whakapukapuka, e hihi ana hau ki te āta pānui i ēnei pukapuka. He aha ngā, he aha ngā āhuatanga o te kairangi reo Māori? Ā, ka taea whakaaro hoki ahau ki te tango ētahi, ā, wāhanga, ā, tērā pea ka taea te, te mahi pukapuka, ā, wērā momo mea. Tēnei ka puta mai i ahau e mahi ana, e tino kaingākau ki ahau ki te whakaaro i te hītori o tēnei, o tēnei momo mahi, te tuhituhi reo Māori i ngā whare wānanga. Ka taea te whakaaro ka tīmata pea i tērā atu rautau i mua o te tau 1990, ā, i whakaputa ētahi pepa rangahau i ngā tūpuna me kī, ā, i ērā mea i uiui i ngā tāngata Pākehā pērā i a Elsdon Best, ā, me Percy Smith. Nō reira, whakaaro ana hou kei reira pea te tīmatanga o te tuhituhinga me kī academic i roto i te reo Māori. E mōhio hoki ahau, ka tae ki te wā 91, he raruraru nui ka puta i te Whare Wānanga o Waikato i te wā ka tuhi whakautu whakamātautau i ētahi o ngā tauira o te wāhanga ture. Ā, ehara i te mea hei whakahē, ehara i te, ehara i te take, ehara he take ki te whakahē i ngā tāngata, engari he titiro ki te hītori hei, hei akoranga, ā, mō tēnei wā. Tae mai ki tēnei wā, mai, mai i te tau, atu i te tau te, ā, 91 ki tēnei tau, kua puta te, te kaupapa here, E mea ana te kaupapa here ka taea, engari kīhei ka puta mai he mātauranga, he mōhiotanga hei āwhina i ngā tāngata e hiahia ana ki te mahi pēnei. Kia ora mai tātou katoa.